Merhaba ji we re êvar ew xweş be înşallah bi xêr û xweşî bin. Werin em mesela îşev ji we re bêjin. Mesela îşev bi rastinî bi rastinî yanî ez çi qas ji we re bêjim hindîrî me re dişewite yanî wê qasa dişewite. Ez nikom ji we re bêjim ne çayê vexwin ne qehweyê vexwin. Mesela îşev rastinî nêlîne dilê me re herî tiştekî. Hingî hindîrî me re dişewite. Mesela me di sala hezar û neh sed û nod û şeş de dest pê dike, ji mêrgekî jê re dibêjin Elî. Elî xortekî pir mihterem bû, meşaklê xwe tune bû, wedê xwe madî misteqil bû. Ji jinkekî zewîcî bû, navê jinekê jî Nûra bû û xwe dê çar zarî dabûneke, çar zirî kurik dabûneke ku zirxwegî kurik in qîzê xwe tunenin. Î mezin

Guala zîn bîno berê ji te hez dikim, ez noxozim. Yanî yên hîn dilê min sar de heye. Tu qebûl dikî? Got erê ez qebûl dikim. Yan tu zanî got berê nesîb nebû, min çend caro hot û nebû. Got ez jî zewicî me û zorê me hene ku tu qebûl dikî yanî werî ser hêwî. Yanî ez werim te bixozim ku tu qebûl nakî jî tu zanî.

Serçavê xwe do lê dixê û xwe porça dikê û xwe dirûçikînê dikê çi tu ser min bi zewicî min bi çi bi terekê min wê kirî min bi te çi kiriye çi ro sebep çî min çi teqsîrê min bi te re hê min çi kêmeyî min bi te re hê bes ez kê fehm bikim me çi ro sebep çî ye û jinik li xwe dixê û dikê hohû yan jinikê xwe kuşt.

Vegere yenî vê meseleyê vegere nakê vî tiştî ev çi tu bînin em warg bi vî tiştî difikirê jinik. Çû mesela bo hevoleke xwe ji hevoleke xwe re got çû yenî gozincê xwe bi hevolê xwe bike. Hevol xwe jî cîrona xwe niv xwe xeram e. Got xeram got mêrê min dixwaze kê ser min bizewije em nizo ez kê ji to bikim.

Nû xeramê gû gû şêxekê nûv xwe Ebû Heccac e. Gû va Ebû Heccac yek bi yekê ye. Gû sihrê xwe bînê qurşînê ye. Li vir sihrê dike di wê derê de pê kor dike. Kesek bînê vî mêrkî sihrê xwe cida di ewno vê kor nake. Seba vî howî ancix vo mişkilê te hel bike Ebû Heccac hel bike. Gû çi rê te hê ez te bime cem Biriş terib bike lem wê mişkilê te hel bike. Tê bi xwe netîcê bibîniye. Yanî hîro ku ji te re ew kir tê rîdinê netîcê cida bibînî. Goh tu rast dibêjî goh erê wele. Goh di em wextê winda nekin em her ne cem. Kova Şêxo li gundekî nêzik e ney pirî dûr e. Goh ez jî misteed im hazir im bi te re herim. Goh ez ê bi te re herim. Rastî neyvana herdiya bi hevdira tîfaq kirin nebû rîdinê hemû bi herdî bi hevdira Robûn çûne cem wî gundî. Gundî şêx. Çûn got merheba şêx, got ehla we sehla. Got ji te mêrê min dixwaze ser min bizewicê û min got gîş şêx re got no ser kê mêrî xwe bi çehûvî bike, çehûvî neke. Û şêx got wî mewdûê te pir qola ye. Got ez e bîlnim mêrî te tew vê mewdûê zewecê gîş bîr bike. Got bê wele, got wele. Ê got şêx Ji ber min meselê çi ye ke hel bike tu çi dixwazî ku ev bide di me? Goh ser serê min, ser çavê min. Hicabek dayikê yanî kotek dayikê goh here vê bi xûrê bişewitîne û ve jî têke nîv cî mêrî xwe bin serî mêrî xwe û goh înşela badê sibûekê jî were cem ku çi bi te re çêbû meselê ji min re bêje ku binê çi bi te re çêdibe.

ku ez tare bêjim. Ku sihrê sor ji ecaîbê ecaîb one. Ku ji ecebê ecaîb one. Ku sihrê sor fîl fîl çi ye ku ser jinê xwe yî fîl bo zewcê wê betil bike sihrê sor. Ku va sihrê sor yanî bînî û tenê bes mewduê sihrê sor yanî tedhiyê dixwaze yanî qurbanê dixwaze ti kê qurban kî ye. Gu çiye gu ez ê her tiştî bi qurbon bikim me bes biro bibe. Gu bes ez fehm bikim yanî gu çi dixwaze ho çi dixwaze ez e bikim me. Yanî tedhîye ye gu qurbon e gu çi ez ê qedim bikim me ji bo sihrî sûr ilim bikim me. Gu ekîd gu ekîd bes gu tu nikonî ho gu no no no no gu ez konim. Got bes bira mêrî min ji min re hêwî neyne çi dibe biro bibe ez kom her tiştî bikim ê tamam got. Got kurikî te yî çûçik ê hin tewrî çik nûv xwe çî got nûv xwe Yehya ye got ji min re tê pêçî Yehya bînî pêçî wî gişkî ji min re qutke û bîne got te got çi got pêçî kurê xwe ji min re bîne got tu rûst dibêjî. Gû li ma bi te misqero dikim e. Gû qurbon vo ye. Gû here ji bo min gû xwe tam û mkîr ez em ji te re pêçî kurî xwe qut kim bînim. Gû tu çi dibêjî? Mistehîl e gû ez vî tiştî bikim, mistehîl e no kim gû. Gû ku tu pêçî kurî xwe ji min re bînî gû mêrî te dûrib gû stîrk bi pêçî te kevê. Ne kêlekê binêrê, ne li rost binê, ne li çep dinêrê.

Teb'an va şêxo jî ney qola ye, va şêxo pir mel'ûn e. Va xwe takê ser jinikê çê dike, dixwaze jinikê têkê feqê yanî. Nûra çû mal, xulq teng bû, dinyagî dor da yanî difertilê. Feqîrî nizanî ji to bike. Yanî mesele

Dibê rî dinê dibîsê mêrê xwe çî jin qîzik nîşon kiriye bû dila dibe. Dorê bo hevolê xwe dibê ji te te dîl min çi kir dibê çi kir dibê çi nîşon kir qîzik. Ê dibê tu neçî cemşêx got erê wela çima cemşêx coro didiyo yenê nû şixê pêşî yenî sihrê pêşî doyî min foyde nekir. Ê didiyo jî ez çûm cem coro didiyo min ro şêx ji te gotî Elem here pêçî kurî xwe ji min re bîne. û divê ev pir tirsiyom. Yanî mêrik yanî telebokî pir ecîb û xerîb ji min xwest yanî pêçî kurî min ji min dixwaze. Ku min re gotî ku tu pêçî kurik ji min re bînî ez ji te re bikim me ne ku tu noynî ez nokim. Divê yanî mustehîl e yanî ev vî tiştî bifikirim. Bî vişt û telebe ji min xwestiye. Wergo dibêje û digirî û li xwe dixê dibê ez gere tiştekî bikim yanî eno bes bire mêrê min min ne zewicê û xeram lê nihêrî gû nûro ê çi bî kurekî tey te tenê gîtke dehî bikî yanî kê yekî tenê bi qurmokî berê te çor kure te hene ojê yekî dehî bike û birê yek jê qurbon bê û dimînê sê kure te înşellah ku tu mêrî xwe mûbênê we çêbû.

Ez û ez û te me vê meseleyê bi hev re hil bikine. Gwa me girê dine û wî bikujine û pîçî wî qut kirine. Got tikê kurik çi re bikujine? Got lê ma tikê kurik bê pîçî bînî. Seba kurik sibe diherê ser me fesûdîyo bikê bêjê me rezîl bikê. Got wîn me ce min û got te wîn molê xwe de veşêri me. Got ku piştî me kuşt ev wîn in molê molê min de veşêre. Got

Rabûbînê Bodla banekorî xwe kir, xelas qerarê xwe danî. Banekorî xwe kir, got were vir otobîrê çik nûv xwe Yehye. Got Yehye were vir hat, got here ba hevalê min, malê xera me. Got bêje anê silavê xwe ji te re dişînê û bêje diya min te re gotî, îhora me li ser tîfaq kirî bira nefiz bike.

Kurik cî xwe de eşk dibe çiyê vo dibê xêr e. Cî xwe de sor dibe kurik. Ergo bi çepelê kurik digirê. Kurik girê didê û dotnê ser kenebê û girê didê û hêviya diyê wî disekinê. Tu nomînê diya kurik tê. Dibê nûra ez bikim lê no dibê bike. Dibênî nefs bike. Darê kurik tînê, pîçî kurik qatikê û şîqînî bi kurik dikevê. Kurik rih derdikevê, hingî bi şîqê çido ew darê dest xwe didê ser dêv, sebe deng dernexe. Dê xwe domîş nabe, cade di rivê ji mitboxê kêrekî tîne û li kurik dixe. Kurik pê dikuje. Lê çiyê sebe ku ino

Wallah ez nizom çi însaniyet li bo vê jinkê hê. Ê çi tu demîrê vê jinkê van jinka ne ezm û wişt tu dê ye. Yanî bi xwedê min vê ew ê vê xwend yanî qisetê vê jinkê xwend ê hundirî min yanî ke derkeve yanî ez dixwînime bes yanî canê min giya ew dibe. Ez nizom yanî her însanek û qafî xwe ye. Elmuhim Kurek mir çû rehma rehma Xwedê lê bî înşellah cinetê bî cî wî. Pîçî kurek birin û kurek teban erd kûlandin kurek kirine binî erdê û pîçî kurek birin çûne bo Abu Hecac Şêx Abu Hecac. Got şêx çitûr çav li pîçiya ket keniya. Hemû xwedê xwe necihî. Yanî feqê ku ji wan re çêkirî ne cihê. E pêçî kurik bir. Şêx pêçî kurik şewîtan lem kira ew kira herî yanî kira komir komir û bû herî û kuto kuto kuto û yanî heta ku bû herî û dot cem nûr û guh here vayî têke şîvê mêrê xwe, xwarinê mêrê xwe û birê mêrê te tim ji vî bixwe û ji vî ayê vexwe. Her ku te xwarin cêr çê kir hinekî ji vî lê bire şîne bire bixwe heta ku xelas dibe. Û ko binê çiter çêdibe were bo min. Û çû mala xwe Ev vor bi mêrê xwe got û digiriye û nûro li xwe dixê û digirî. Dibê kurê min ji mol derket çû not. Kurê min nizom ku tu çi û derket dervo. Mêrik bînê bûdlo derdikevê li kurik digere min le digî pêro derdikevê pêro li kurik digere. Dibê kurik Derket û çû not. Kurk gundo bû. Dorûn, Mistaşfol, Dermero çûn şirto qerekolê pirs yanî ew kirin xeber do goşta ku rîma win dobiye belax kirin. Got em mêrikê din yên dû ku nobê bi xwe derdikevê hê dino digerê şev û bi rû. Li kurk digerê kurk nobînê wo dorê li cîrwano pirs dikê ji xelkê pirs dikê mistaşfo pirs dikê. No no te eserê kurk tine ye. Yanî mêrik ti foydê nobînê. Vedigerê mol, xulqê xwe teng e, şêvor dibe hê din û kurk dîsa dibe hê vorê nobînê kurk. Digerê digerê kurk tine ye. Ê kê çi bike ye? Hota mol xulq xwe teng e. Ji cî qîjina xwe jê re got tu westiyoyî hingî tu li ku bigerî belkî tu birçî hinek non bi te din bixwe. Belkî tu ji xwe qewîm bikî yanî ku tu komî toqetê te çê be ku tu rûbî kurik bigerî. Em hem mêrik qona kir rûbû şîv ji mêrik re çê kir hinek ji wî tozî kire ser ji ew ê herî pîçî kurik. Mêrik xor rî dinê sibê rûbû toşte ji mêrik re çê kir. Dîsa çîka kira sar mêrik xor. Dîsa mêrik dorê li kurik digerê, vedigerê nîvrû. Dîsa jinekî didekê, sar vodkê dike, esîrê dike, xornê dike, her tiştî. Yên dike tiştî hene ku bêle noke. Teban ne tiştê hene ku bînê ovê. Yên dike tişmiştê hene ku bi lê bêle noke. Elmhem cêre kir heta ku xelas kir mêrik. Mêrik hêdino hes hesret dil de dimîne. Dibê Emelê xwest qutino ku înşellah ez e kurik îlem bibînime. Jinik di nêrê vê meewê gîdê mêrî xwe bo komro gîdo mêrê xwe û tiştek nebû. Dorê bo şêx dibê wele tiştek nebû yanî dibê min bo gî kir û min kurê xwe kuşt û min nizam çi kir û man tiştek min fehm nekir hîn her tişt bîno berê.

Hot gu şêx merhebo ji te re û gu ehla û sehla gu binêre min kurik kuşt gu min kira here pîçî wî û min da mêrî xwe û kete zikî mêrê min û min çi kir û min çi nekir hîn tiştek nebiye. Şêx gu tiştek nemûne min fed eweke besît min û qediyo. meselê we hel bibe. Çi ku pîseron kilît kir û deh hevalê xwe ji wê de hatin, bone deh hevalê xwe kiriye, di mal dane qopij ji wan re vekir, werin. Vana her de hatin û li we her de jin kona xist û etî da eser jineke kir.

Gu xwe ker kin û rabin ji vê derê biqele'in û here ji min re milyonek riyal bînin û werin. Gu ku hûn devî xwe jî vekin û wina xesorlîne, ewelen we pêçî kurd qut kirî. Ê didiya wa ku rikuştiye. Ê sisiya jî vo mêrkano etîda ewa kirî wê wina nêv xelkê de rezîl bibine. Zû robin ji vir biqele'in û bi we re hefteke, dimnî heftekî de we milyonek riyal anî anî nanî îşê we qediya. Û her de hatine mal û digirîn. Kê çitû bikine nizonin. Fehm kirin û nû mêrik bi wan keniyo ketine feqê. Mêrik ji xwe re bi wan keniyo. Ê hîngî bigirîn, difikirin em divê em kişt tu ji vê wertê xelos bine, ji vê mişkilê xelos bine. Difikirê difikirê ji xerom re dibê dibê sondiqeke mîrî mihê pere tê de heye kê pê bizewicê.

Bi xwe re ew bir xeron bir û çûne bo şêx, dona şêx. Şêx dîsa bona û her di mêr kono kirin, li wan xist û dî saetî da wan kir ku zû her di robin ji vê derê biqelin, herin vê carê ji mir di mîlyona bînin. Û vana dîsa giriyan ku binê wan ji mir re we perna neynin, Ez ê bînimû çîrok bin nêv xelkê de, zû re bin, biqelanc ver. Ê vana vegeriyan digirîne û halî wan ne ti hal e. Kê nizane çi bikin, her di bo dilek bin dûr re. Xeram dibê binê re, em hêdine mistehîle ji vê meselê derkevin. Wê vû mêrgo tim li me wenî bike. Em pere pê din jî nedin kî ji kê tim vû mêrgo li me wenî bike. Gova mêrka û ku tewî nabêjî wî rok hebê herê ku ciyekî jiyînî ku tevî ku niha nabêjî wî rokê herê ciyekî dene bêjênî du re wê bêje. Em tiştekî bikin ger em xwe ji vî mêrkî xelos kin. Gû ehlome gû qurbone te erê helekî bibîne em her xwe ji vî xelos kin. Gû sîlahê mêrê me hê dibançeyekî mêrê me hê ji dûda berê istemol dikir. Gû li cem li mol veşortî ye. Gû ez ê tek me bin ebê xwe û ez te ku em çûna wê derê Got em ê bikujin ew wino. Got tamam. Ehlomê got xeram tu zanî sîlahê stehmalkî di van çi ye? Got erê. Got tamam. Rabûn çûn kirabena ebê xwe û çûqê pixistin şêx vekir ve elisûs şêx re pere û tîne. Got çito ketine hindir. Nûro re got şêxlehî bike ku enî eses enî li nûro pê re didê û distînê ku seba ew jî di van çêde axê hîn bi şêx re were didê û distînê ceda sîlahê derdixê du qurşîna li şêx dike dixê war ku mêrik dikeve hindir dikeve hindir qurşînê li mêrik dixê.

wî digirin dibin mexferê. Dibê tewin kuştî no dibê mesele dibê ne ezim dibê mesele di jinik hene ez wino nos dikim mi dî hotin û xwedê zonê wino kuştiye û meselê vê jinkono jî ino vê jinkono tên sihro li bo şêx dikirin û şêx jî wino pero dixwezê oxirî xwedê zonê sebe meselê pero yanî hotê şêx kuştine. Got wan nas dikî guherê got Ehlama û Nûrê got çepelê Ehlam û Nûra girtin anîn. Wan ne mexferê tehqîq bi wan re vekir Ehlamê îtîraf kir. Ehlamê got ji devona îtîda em mekirin got ala esas ino kê mêrê min bi zewcê min çi sihr kir seba mêrê min ne zewcê got van li me îtîda kirin û perê me ji me standin û min seba wan çi pere ji mêrî xwe dizî û min dayê kê.

Wergo şirto ku pir lê dax dikirin, rabû her tişta îtîrof kir. Gî li xwe no, tiştek nehişt û negot ji polîs re. Mesela gî bîno min ji we re gotî wergo ku goşta me kurî xwe anî, me şêx ji te gotî tê kurik bi yanî pêçî kurik ji min re bînî seba ku ser te ne zewicê, ez pêçe dixwazim kê kurik bi qurbankî divê me jî çû anî kurik kuşt.

Hukum ji ser wan derket. Nûro û Xeram ji wan re sicin muebed derket, hepsê muebed. Û hevalê Şêx Îsisîyûyî ku ji mirinê filitiye ew ê jê re deh sal hebs derket. Û mêrik jî zewîcî Elî zewîcî çû ehlam xwest û qîz û kurê xwe çêbûn û zor xwe re zorî xwe jî bire bo xwe û zorî xwe jî jinê xwe dinê Nûro. Ew ê ji xwe re xwedî dikin. Elmuhim. Ku xêrê jê xwe hebe wê ji xwe re hebe ye yanî hûn bin hûn bin ne sîqetê bi şêxo bikin û ne her vit tiştê winî bikin ewelan kifiriyekî pir mezin e û şirk e û tenya rostinî xêrê şêxo ji kesekî re tune ye ku bikin wê ji xwe re bikine.